Yn y fideo yma, ni'n mynd i cael ymlaen gyda ein sgiliau Python ni wedi bod yn gweithio arna yn y cwpl o fideo diwetha, a ni'n mynd i cael ymlaen i wneud y camau nesaf. Nawr, fel tro diwethaf, os chi moyn creu repl newydd, fe croeso i chi wneud, neu chi'n gallu cael ymlaen gyda beth chi wedi wneud eisioes. So fi'n mynd i cael ymlaen gyda beth ni wedi wneud eisioes. So mae popeth mewn un ffeil, ond yn amlwg, Cofiwch neud yn siwr ma hwn lan y top neu bydd popeth ddim yn gweithio. Nawr, hyd yn hyn, ni wedi neud sgwariau ar ben sgwariau fel hyn. Ie, sgwâr ar ben sgwâr. Nawr, beth ni moyn wneud, ni moyn llenwi hwn gyda lliw. Nawr, beth ni angen wneud i wneud hwnna yw, ni angen rhoi begin underscore fill ar y dechrau o'r siap, a wedyn ar diwedd y siap yna, ni'n rhoi end fill. Okay, so os fi'n redeg hwn nawr, siap gyntaf, Mae'n llenwi. Ail siâp ddim, oherwydd ni angen neud e am pob siâp unigol. Ok, so, i wneud hwnna, ni'n mynd i just copio hwnna. Paste hwnna. Cymru hwnna, paste hwnna. A wedyn, yr end fill hefyd. Cofio ni angen begin fill a end fill am pob siap. So fi'n redig hwn nawr. Siap gyntaf, cael llenwi, ail siap, cael llenwi, a trydydd siap yn cael llenwi. Mae'n edrych dechrau fel patrial, really, nawr. OK. Nawr, so, hwnna yw llenwi y siapiau. Peth nesaf dwi moyn mynd dros yw sut i defnyddio mwy na un siâp i creu fath o siâp arall. Nawr, so os y fi yn, reit ar y diwedd fan hyn nawr, fi'n mynd i newid y lliw i yellow fanna, fi'n newid ei melin. A wedyn, fi'n mynd i mynd lan i, so, pen up Go to. Na, mae hwnna'n 30. 30, 300 fyna. A mae fe'n dim. So fi'n mynd i mynd minus 200. A wedyn 300. Lan. Uh, pen down. Na, beth fi'n meddwl, ni moyn creu siap gyda siapiau wahanol. So be fi'n mynd i creu seren gan defnyddio dau triongl. So beth fi'n mynd i wneud, ni'n mynd i dechrau off gyda, a ni moyn llenwi fe hefyd, so uh, begin fill. Wedyn, triongl. Mae triongl bach yn wahanol i i sgwar, oherwydd ni'n mynd i wneud e bach yn llai, so fi'n mynd i roi 50, a wedyn, fi'n mynd i roi, hmm, beth yw yr ongl am triongl haflochrog? 120. Okay? Mae pob ongl yn adio i fyny i 360. A wedyn, ni'n mynd i angen ail adrodd rein tri waith. A wedyn, end fill. Nawr, fi'n redeg hwnna nawr. Ni'n cael un sgwar. Ni'n cael dau sgwar. Ni'n cael tri sgwar. A wedyn, ni'n sydro fan hyn. A fi'n gwneud triangle fach fyna. Nawr. Y darn nesaf, ni'n mynd i dechrau, ni wedi dechrau fan hyn, so ni'n mynd i symud teg at fan hyn. So fi'n meddwl, fi'n mynd i copio hwn. Roi hwn lan fan hyn, a wedyn fi'n mynd i meddwl, fi'n mynd i symud 350. lan. A wedyn fi'n mynd i redeg e eto. Jyst i gweld lle mae y crwban yn bennu lan gyda y cyfesuronau yma. Os chi'n cael yn anghywir, sdim rhaid chi panico neu unrhyw beth fel yna, chi'n gallu trio fe eto. Ww, mae hwnna bach yn uchel. So, ni'n mynd i trio fe, falle hanner hwnna. So, 325. A wedyn, fi'n mynd i wneud hwn. Fyna. So os ni'n redig e eto, un sgwar, dau sgwar, tri sgwar, triangle, a wedyn, o, oh, nid quite. So mae triangle, triangle. Ni moyn troi hwnna ben i weired. Na, ffordd gorau fi'n meddwl o wneud hwnna yw, os ni'n rhoi minuses ar yr onglau, so wedyn, A hefyd, ni angen rhoi big infill ar y dechrau, a wedyn end fill ar y diwedd. Nawr, os fi'n redeg hwn, un sgwar, dau sgwar, tri sgwar, un triongol, Dau triangle. Mae hwnna'n edrych yn ser ddim mor wael â ni, fi'n meddwl. Ddim mor ffôl â ni. So, ond, os chi'n cael, ein, cael camgymeriad yna fe, peidiwch y panico, chi'n gallu jyst mynd nôl a addasu'r cod. Mae lot o hwn yn fel trial and error. Okay? Fi ddim wedi wneud hwn syth o um, mewn, i mewn i'n goi. Mae'n mae, mae cymryd cwpl o weithiau i cael yn iawn, ond, ond byddwch chi'n cyrraedd yna, so be, peidiwch o becso. Na chi wedi ysgrifennu eitha lot nawr. Okay? Ond be ni moyn wneud, ni moyn, os ni moyn hwn fod fel y gofod, ni moyn ychwanegu cefndir D. So ni'n mynd lan reit ar y top y tudalen, a ni'n mynd i ysgrifennu y cod yma. So WN, mae'n hwn, hwn sefyll am window, turtle dot screen. Wedyn, UN dot BG colour, background colour. A ni moyn newid hwnna i black. Nawr, sy'n redig hwn eto. O, oh, popeth yn mynd yn dyn nawr. So chi'n gallu gweld ma hwn yn nawr dechrau cymryd siâp, excuse the pun. Ma hwn, fyna. Ser hanner roced. Nawr, fi moyn chi gorffen hwn, fel ma fe, i wneud e edrych bach fel roced. byddai'n dangos chi yn y fideo nesaf, ond fi'n meddwl chi'n gallu dyfalu beth sy'n mynd ar y pen yma, so os chi'n meddwl côn neu triongl lan y top fan hyn, a wedyn falle mae angen rocket boosters hefyd, so hwn yn rhywbeth chi'n gallu ychwanegu eich hunan, so ddim angen help fi ar hwnna. Okay? Ond yn y fideo nesaf, ni'n mynd i roi pethau at ei gilydd a wedyn fi'n mynd i dangos chi sut i creu planedau o amgylch eich bydysawd.